Күндүү усталлары бу кэлэн иһэр учууталлар күннэринэн итиитик истинигэҕэрдэлиибин. Эһиэхэ баҕарабын кытаанах доруобуйаны, уһун дьоллоох олоҕу уонна иннигитигэр оҕолорбутугар билии өссө биэрэргитигэр үөрүүнү-көтүүнү уонна барыгытыгар дьолу-хоргуну бааран. Учууталлары эҕэрдэлиибин. Кэлэн эрэр бырааһынньыккытынан үлэҕитигэр үрдүк ситиһиини, дьолу-соргуну Туспа эҕэрдэни тиэрдиэхпин баарын руководителларбар Николай Владиславовичка, Людмила Николаевнаҕа, Марфа Ивановна уонна Вил Николаевичка. Наталья Николаевна учуутал күнүгэр эҕэрдэлиибин. Кэлэн иһэр учууталлар күннэринэн итис истиҥи эҕэрдэлиибин. Доруобуйаны, үлэлэригэр үрдүк ситиһиини. Уонна Тоскин Иван Иванович өрөппүтэ. Элбэх буолуо үөрөппүт учууталларым. Санаам бөҕө буолла аны оҕо сылдьан оскуолаҕа үөрэнэр үчүгэй ханна барай. Элбэх буолан үөрэммиппит, бары баарбыт. Тумакка элбэхпит бииргэ үөрэммиппит. Уонна чааҕырданы кытта тугуонна элбээтиэхпиний ситиһиилэри баҕарабын. Учууталлар күннэринэн барыгытын эҕэрдэлиибин. Уонна особенно Николай Васильевы, уонна Ирина Петровну.

Хаача орто оскуолатын учууталларын барыларын учууталла бырааниктан эҕэрдэлиибин баҕарабын үчүгэй доруобайаны олоххотугар дьолу соргуну үрдүк ситиһиилэри мин уопсайынан хааччыга үөрэммитим Первойтан онуска дылы, оттон манна болго первый класса киирбитим бу тумакка. Ол саҕана оскуолабыт онно турар это. Берг кыра оскуолата бугатын мен өйдүрбүнэн. Холобура бу түр квартирла диэтаҕарда кыра быһылаҕыты. Онно первый класска дойдуттан кэлбит учутол өрөппүтэ. Атын умнан гыссиппин. Онно ити оскуолаттатыгар оҕуруот олордооччулар. Оны өйдүүбүн сайынын алта хаастаахпар алта аҥардаахпар онно сырыттахпын онно оҕуруот баар этэ грядкалары оҥорон баран оҕуруот олордубуттар онон билигин даҕаны манна бу оскуолаттытыгар оҕуруоту олордуохтарын син хортуосканы холобура хортуоска үчүгэй баҕатык үүнэр диэччилэр ол оннуттан биһиги манна мин өйдүүрбүнэн саамай кырдьаҕас учууталын өрүллээбитэ директорынан да үллээбитэ Иван Иванович Тоскин уонна Ирина Петровна Иккен кэнэн үллээбиттэрэ манна өр сылларга уонна Кладкин Николай манна эмиэр үллээбитэ биигини кытта туохха фестивальга игин барын кыттааччы үчүгэй баайтык туу хоһоон этер дьоҕурдаах этэ онон фестивальга буотун өр буотун кырдиэр дылы Тен биһ онугар алтан орда сырытта быһылаҕыты. Ол оннаттан билигин бу биһи оскуолабытыгар үөрэммит оҕолор онногор субуоҕа баран сылдьаллар үчүгэйдик кыттан ол курдук онон син биир биһиги сирбит аны даҕаны өр сылларга маннык тумат сайда турдун уонна бэбит оҕолорбут үөрэх бүтэрэн манна биһиэхэ кэлэн үлэлээтиннэр. Наталья Николаевнаны учутал, учутал күннэринэн эҕэрдэлиибин уонна бары учуталлар. Билиигэ, кэрэҕэ, сырдыкка угуйбут, үөрэппит күндү учуталларбын эҕэрдэлиибин бу профессиональнай бырааһынньыккытынан. Чуолаан туран Алена Георгиевнаны уонна Сергеяна Дмитриевна. Өссө төгүл Тумат орто оскуолатын учуталларын итиитик истиҥник эҕэрдэлиибин.